We biz insan musulmanlara-da. Bu barada bir birje ýene bir gürrüň daýdeýin, gürrüňden ne çykyp barýan, goý gürrüň kamil bolsun. Bir wagtda Allah Taala bilen bidun wasyta kepleşýän Hazreti Musa ala nebiyina we aleyhi salatu vesselam bir gün arşyň külgesinde bir adam görüpdir. Ýedi gat asmanyň üstünde, azamatly Arşyň eteginde, kyýamatda o Arşyň eteginde Resulullajan baş bolup oturjak ýer ha. Şoň eteginde bir adam görüpdir. Hezreti Musa pygamber. O gulak asyň. Ogam bi eh inne hada lekerimun ala rabbihi Ol adam pygambar däl ha arşyň külbesinde kötüren adam Hey bar hudaýa bir gaty gowy adam bolmaly dipdir Arşyň külbesiniň öteginde öz başyna bir derejede du Keýp edip Allaň yşyna, Hudaýyň mähebbetinde we Hudaýyň zikrinde we magryfetinde keýp edip ýaty. Hiç bir hapaçylyga bulaşmany. Hudaýa şoň adyny aýdamaňa diýipdir. Hudaýa kim şo diýipdir. Felem yuhbirhu. Allah Tagala aýdypdyr, adyny aýtjak däl diýipdir. Ýöne oň edýän işinden iki üç tänesini aýdaýyn diýipdir. Bize geregi şo taýy. Palanyýmişdik, gowy adamymyşdyk, wessalam, ýogy taýda tanymadan sürin bolsa başga zady bolmaýar. Bize gerek ýeri şu taýy. Adyny aýtjak däl diýipdir. Edýän işinden aýdaýyn diýipdir. Bu gün Hudaýyň ryzaýatyna düşüp bijre derejä ýetipdir. Uhaddisuka an amalihi. Edýän işinden aýdaýyn diýipdir. Biri kana la yahsudun nasa ala ma atahumullahu taala min fadlih. Deslap golukan edýän işi Hudaý taala bir adama ylym berse, mal berse, gelşik berse, öwlat berse, hiç şoňa bahylçylyk etmeýär diýipdir.

Ýaňky üstünde näçe aýlap otursak-da erzişi bar gürrüň. Elbetde bar gürrüň. Muň edýän işi kana la yahsudun nas ala ma atahumullahu taala min fadli. Hudaý bir adama sylap bir nygmat berse, şoň aýagyndan asyljak bolmaýardy diýipdir.

Palany beýle bolupdyr, palany şeýle bolupdyr diýip, ony-muny güldürjek bolup, halkyň syryny onda-munda aýdyp gezmeýärdi diýipdir. Şu üç tänesini aýdypdyr Allah Tagala. Bes-da ynsana, düşünýän adama bes-da. Mundan başga aňyrda gürrüň aýdyp ýörmeli däl ki. Ulemaýy ýehud bilýäs diýipdirler hakdygyny diýipdirler. Duşman bolup gezjek diýipdirler. Bilýäs diýipdirler, Eý, Nuhy, seň ýüzi-gözüň diýipdirler Resulullaha. Ýöne sen näl diýipdirler. Bahylçylyklary, hasadetleri, içigaralyklary ejaza bermändir. Imandan alyp galypdyr. Gysgajyk bir nuktada aýdaýyn, goý, nakys bolmasyn. Adamyň içine bahylçylyk düşse näme etmeli onda? Öz eliňde däl bir nefere bahylçylyk gelýär, öz-özi. Hiç günäsi ýokdur, zerre-de. Adamyň ýüregine bir bahylçylyk düşse, açyk aýdýan, hiç günäsi ýokdur ha. Haçan günäsi bar? Şol bahylçylygyň yzyny tutup gyýbat etseň, bahylçylygyň yzyny tutup töhmet etseň, bahylçylygyň yzyny tutup şony masgara etjek bolsaň, bahylçylygyň yzyny tutup şoň syryny açjak bolsaň, bahylçylygyň yzyny tutup şoňa salam bermeseň, bahylçylygyň yzyny tutup şol adam saňa salam berse waleýkim diýmeseň, Bakylçylygyň yzyn tutup, onuň-munuň gapysyna aýlanyp-da, şony biabraý ediň diýmeseň, ýöne ýüregiňe şeýtan bakylçylygy uklanyň, sap aýna ýaly günäsi ýok, açyk biläňaň. Kurandan delilim ma, Ve min şerri hasidin, yzy näme? Iza hasad, iza hasad, iza hasad, hasadatyn ýüze çykarsa. Hut Allah aýdýar. Ýöne ýüregine düşeni bilen günäsi ýok. Iza hasad diýipdir Allah Taala. Hasadatyn ýüze çykarsa diýipdir. Ýüze çykarman öz özi ýüregine şeýtan oklany bilen günäsi ýok. Ondan çirim hatyryňyz jeme jem bolsun. Allaň kelamyndan delil aýdyp otyryn. Ine bir döwür gysgajyk bilamaly noktämiz. Biz Hudaý saklasyn hasadatdan, içi garalykdan, musulman doganymyza bahylçylykdan we Hudaýa sygynýas hasudyň şerrinden. Allaň buýrugyny lepbeýk diýip aýtýas munda.